Yes, Yarga Keys, Francis Orwa, Sedo Jokai Chokwo, Chokwo Kiebel. Aneno jolweny Nyasachi, Nyiseche Nyasachi Ibrahim, Isaka gi Jakobo mondo otelnu. Kawuono adwa wuoyo kod dho mama, dhok mane ong'ado go penda dok mana kogo winjo dok mana kogo somo abachada ifwagaha arwako ji duto godhiambo sani wanie nyim injili e nyim wach nyasaye landna gini landnago landnago landnago yani esambasa yeye Eh, share it erokamano kuom biro luonga luonga jowete

Mm. Mano, mano iluongo ni Reverend Ben Otiende. Ben Otiende en jatich Nyasaye ma Nyasaye tiyogo e ndalowani. Eh, ojawer to be en okil kama loka. Koro ka warruoge ni ji ne waro ni mag ji ajiya nitie ji ma

Mm. Erokamano Simon Kigonga. Mm. Mano tho manego virus momako kompyuta. Kata kompyuta ma wiye biro marach ma tho leng'ore to luorore to ok yawre. Ne ng'at miluongo ni Simon Kigonga e piny Migori. Yes, yo mochomo Ruma kanyo. Kata obedo ni kompyuta ni nosetho mondiki ni dead.

Adwa nasom muma, amanyo muma ma dholuo to ok ayudo, to adwa yalo gi dholuo, to abiro somo gi kisungu. Wach madwa wuoye kawuono godhiambo, inyalo loke, wachak nigo kisungu, iluongo ni obedience, yes, obedience and action. Obedience and action. Obedience and action ni en mokelo gimiluongo niya winjo kod timo. Winjo kod timo ema chopo ng'ato e kiwango ma ng'ato more e Nyasaye. Kawuono kata kapok asomo muma, ji osewinjo injili kendo injili oseyal ma kata kibedo piny ni mondo iwinji to kata notes kata jachien ma igoyo gi wach nitie kuonde moko mobedo mopama pama ni yawa ng'ani to oyala ng'ani to yalo wach mochoma ter kendo ng'ani ong'eya malo kaka ng'era nikech sani ji seto wach ji seto wach wach miseto wach miseto ma kata ka paulo nyalo chier kawuono paulo nyalo kawo notes Nikech ok ober beri, en wach moseti. Em, En wach moseti morito keti to moko be dhiye go tada to moko be dhiye gi ich lit kod ng'ur to jomoko be dhiye mm, dhiye gi gi sunga to moko be dhiye gi gimoro amora. Injili oserwakne suto, injili oserwakne kandho, injili osetwene tai. Injili oseliel ne wich, injili osesuk ne wich, injili osemiel gi miende te, mamoko tiele mateteni, moko dho kende mateteni, to moko wiche matimore ni injili oseyal. Kata kamano, nitie kama rem nitie. Ema dwani mondo alerie jolweny godhiambo sani, duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odog ne Yesu. Amina. Daniel Owino, Menyakwara Dede, Josephine Mary. Ai, erokamano kubiro. Muma wacho niya, e Mathayo piero ariyo gachiel matindo chakre piero ariyo gaboro. Ah, Dhi nyime kawacho ni, but what think ye? Ni ang'o muparo? Ng'at moro ne nigi yawuoyi ariyo. And he came to the first, nobiro kuom wuode mokwongo, owachone ni wuoda dhi ti kawuono, idhi ti e puotha. To wuodeno nowachone ni ok abi dhi. To machielo, to bang'eno, hmm, I will not, but afterwards he repented and went. Ni kane osekone ni mondo odhiyo, nodagi. To kata kamano, hmm, wach mano wachre kod wuon-gi wach makayo chuny ng'ato wach machalo ma paulo ne time neno kawacho ni you cannot kick against the prick gimoro nokone paulo kacha adwa miyi meaning ne matin Hmm? When Paul was knocked down, cannot go a piny wi punda. To nino dagi mondo kik odhi odhi oyal injili. Kata kamano riwi nochwowe to riwi no ni ok inyal gweye ni gima omako guchi koni momako guchi maber mochuo guchi maber ok inyal gweyo mano e tiend wachno tiende niya nitie gima ochuni ma nyaka itim ote moori ma nyaka idhiye wach mowachni ma nyaka itim ma ka ok itime to ifel kendo ifel dabo dabo ok ifel kata nus ifel dabo dabo to fail dabo dabo no emomiyo jomoko wuotho gi warruok to giwuotho gi warruok nus en en warruok mamoko luongo ni ma warruok man gi ar modhuro to jomoko be luonge ni en warruok mopogore gi warruok mar tado mar gama ni en warruok mahol ma remb yesu kristo nochweri ok ochuno ahinya kaka ilike gima ilicho godo wach ma ng'ato oyudo en tim tim ema ng'ato licho godo gima oyudo ok kaka owache ajawacho to jomoko neno na wuoyo marach niya warruok ok en kaso remo gi jiwo del warruok ok en kaso remo gi jiwo del gi wang' mojuol to gi othinyo mawuok kaachiel koda Hmm? dhok mabeyo malich no inyalo beyo dhogi to bang'e no kapok iwuok kata e kanisa kama ni ileme no gigo dong' kanyo yote itimo zero minus zero is equal to negative zero zero mano kata ka en kwan marach to asegoye aseyude to kata kamano en niya adwa ni mondo ing'e ni nitie gima miyo warruok kata ka koro ji nene to ji nyalo puoye ji nyalo pake yani ginyalo celebrate ma giwachi ni adieri aseneno eh, gik ma nyasaye otimo nyasaye en tim nyasaye en tim ok wach awacha kende kendo winjo winja nikech kata muma wacho niya ni nitie weche masako it ji sani owinjo weche ma weche sako itgi eh, kaka koro kata ma- kaka mwayaleni Hmm? nitie weche ma moko wuok ugwe moko wuok milambo moko wuok nyandwat moko be wuok masawa hmm? moko wuok kama giwuokeno nitie ma sako it nitie ma gero chuny nitie ma juolo del be nitie ma tero ji e richo koro in michano ni tadwa winjo mane tadwa we mane muma wacho ni wuoyi ni noparo kae to nodok chien morepent nodok mokwayo ng'wono e chunye kapok odhi kuom wuonegi ni gima ne baba owacho cha wadog adhi atime ni kae to nodhi motime to wuoyi mar ariyo winjna ni mana dwa miyi kiwango mag ji ariyo gik moko ariyo ariyo ariyo ariyo ariyo ema wuotho e piny ka piny ka nitie gik moko ariyo ariyo ariyo satan jasaye eh, yie tamruok yie eh, warruok bedo japiny

and went not en winje gima owacho ka kokodo wuonegi omiyo wuonegi title mokalo mister eh? title sa en title mokalo mister mm? donge winjo ni sa eh? lord delemea sa kianga mm? mano kalo O- mano man omi un gi cheu to kata kamano owacho ni ma to kiaya okiaya maber an pod ane ndalona kama utera ni koro pok adhi amakra gi pur nadhi pur go kabe dhi gino kabe timo puoth wuora to kabe tiye Mm, yesu pimo wache ni kopimo go piny ruodh nyasaye apako nyasaye malich opimo piny ruodh nyasaye gi gima timore ni ooro joka e piny ruodhe ni ng'ato ni chalo ni pinyruoth chalo gi ng'ato ni nigi eh, ni- nigi yawuoyi ariyo ooro yawuote ariyogi mokwongo koro dhiyo to koro ni ok adhi to dogo paro to kwayo ng'wone wuone ah wuora nyalo kuong'a we adhiyo mondo awinj wach baba Mm? nikech ing'eyo niya wuoru gi meru emong'e kaka nibiro e piny ka kendo ginyalo duoki kata yorwenyi mane ibirogo e piny ka omiyo inyalo tang' ahinya omiyo ng'ani nofwenyo ni joma ong'eya kaka nabiro man gi uweso mar duoka kama na ae kendo ginyalo duoka ka gimor ka giduoka mm, adhi timo to ng'ani to wacho niya abiro dhi to ok odhi pak mopake ji adi kawuono mapako nyasaye tiende niya disobedience nochakore tamruok winjo wach mm? being disobe disobedience nochakore e puoth eden e puoth eden ema satan nochak nokome kayongo ma ji nyalo winjo wach to wacho ne ok otim e puothe Eden nikech Nyasaye okodo Adam owuowo gi Adam literally Nyasaye ne wach kendo dhok mane Nyasaye wacho Adam ne winje maonge ma ne winje ma donjo ne nyaka kamoro amora nyaka e tiende Adam ne winjo wach Nyasaye nyaka e tiende nikech kata sieka dong winjo kama ma wacho ni ka dongi kodhiambo kara gi chwelo Adam owinjo ka Nyasaye wuotho kobiro tiende kata kaka Nyasaye ne nyono piny Adam nong'eyo ok ni owinjo ka dende juol he knew Adam nong'eyo mana kaka thuol miwinjo cha thuol thuol thuol ing'e ni iti odino din mapok thuol onge gi ite to uwinjo weche gi e pinyie uwinjo weche gi e dende thuol winjo wach gi e dende hmm? the snake is literally literally deaf no hear cannot hear anything but senses senses mag snake is wired a body man and the belly koro mane kaka dam bende ne perform tiendene ka nyasaye ne nyono piny to mano was literally a word from god adam ne winjo nyasaye ma ok ber ber mopogore gi dhano kata kamano gik ma nyasaye nowacho notamore ni moko timo to moko to ok otimo achiel kuomgi odhi okawo responsibility mane ok omi ng'at machielo to odhi okawo omiyo mondo obed in charge koro ka cha wuotho katimo dhako cha wuotho katimo supervision e puothe den kae to odhi oromo gi ndhaga odhi oromo ga ndhoga odhi oromo gi ng'at marach odhi oromo gi jalweny machon odhi oromo gi jawuond odhi oromo gi jasigu miluongo ni satan miluongo ni thuol kodonje i thuol kanyo to chako wuoyo kode Ng'ama riek man gi man gi jachien nigi weche mamit ma ok inyal pingo nikech dhoge olosi. E kaka Satan noloso dho ah, dhoge e puoth Eden nowuoyo gi Hawa. Kanyo bro ketho na sa Adam oketho kanyo. Wachak waneno Ah, gimomiyo nakoni niya winjo dhi kod chiwo winjo dhi kod tiyo ne nyasaye winjo ema moro nyasaye ng'at mowinjo totimo ok owinjo awinja to weyo owinjo to timo owinjo to timo Hmm? kawuono kata ka in ibedo piny an ibeda ne piny kata kawuono kata ka in kendi kata chieng' machielo bibiro winjo mesejene mondo indik ane ni tang'o gi gang'o misewinjo nyaka ne ichak lemo ma active nyaka ne batisi niyie ne ulo richo kaeto batisi nisendik ang'o piny ma nindiko biwacho niya mata winjo koro andike to be atime mm? owachona ni adhi atim ma to atim adi to adi mane ok atimo to sababu mane mane an go sababu go to kik ikel ne nyasaye E onegere ibiri penta penta ni iwacho ni nyasaye afwenyo ni an jaricho gima nowinjore atim ok atimo apako yesu apako simba kayuda apako kwe aruodho muma iwinjo winjo kendo timo ema miyo ng'ato chopo kama nyasaye nitie mm -hmm. wadhi nyime Adam onyuol to konyuol to onyuol gi chuny cha bajo ka koro osegol e puothe del nyathi machielo giwinjo chunygi ji ariyo giwinjo riat ni nyasaye nyasaye madwaro misango nyasaye madwaro chiwo koro we wadhiyo mondo watim ne nyasaye misango moro golo e puodho moro golo e pap kata kamano eh? achiel ma notimo nokotimo gima nowinjore kei ne ok otimo gima nowinjore chunya kona ni ne ok otimo gima nowinjore gima nowinjore to mane nikech nyasach nyasach muma pile pile ka nokwayo chiwo to nodwaro gima ng'ato ogolo mokwongo omiyo en okaw dhok ni oneno ni chwe to dhi onego ne nyasaye dhok nyaka mamoko osetimo richo dhok mamoko mamoko osechwore gi wetegi odhi onego to odhi onego kata nyasaye o reject nikech ne ok otimo winjo to nowinjo e chunygi nikech kata mana ah, ke- ah, ah, ah, gandene owadgi miluongo ni abel abel nodhi okelo to kodhi okelo mm, to okelo mokwongo idhi somo muma he, he brought his first odhi okelo mokwongo haleluya emodhi okelo to yiero to abe ikein to odhi okelo ma ok okwongo odhi oneno ni ruedhi mokwongogo beyo ok onyal chiwo odhi oneno ni kia diek mokwongo kata kata en diel kata kata en dhiang kata kata en ang'o odhi okelo ma second hand mm? wuon richo hiehie thuon thuon dhiang' mosetimo richo e kul ni koko chung' to noyudo nyasaye ni mondo ni mondo nyasaye owinj muche nyasaye no reject winjo kendo timo

time mm, nikech eh, oh, watie kanyo mondo alerni weche moko kaka pok sa odhi haleluya muma wacho niya mhm, whether of them koro yesu penjo whether of them whether of them twine did the will of his father they said unto him the first jesus said unto them verily i say unto you

Hmm? ni wi ni to kuom nyithindo ariyogi ere ma notimo maber to giwacho ni mokwongo cha ni ema notimo gimaber to wacho negi ni bas koro we mondo anyisu mane momiyo jopiny publicans gin jopiny maradigwa joremo joringruok ok joremo joringruok jonyama jofles hmm, joulimwengu owacho ni mane momiyo jopiny hmm, biro kuongonu donjo kendo yudo gige piny ruoth nokuongonu to kod jokaw osuru jokuoge mamayo ji tax biro yudo gik moko to un ok nuyudi nang'o nikeche Mm, kata johana jabatiso ka nobiro mondo yal injili gi tim makare eh, Jo- john the baptist was a righteous and he preached the righteousness of god eh, through that gospel through the very gospel of repentance manotemocha ito opwoye nikech johana kodonjo to johana wacho ni wach ma an go ni en so heavy wach ni ok nyomie wach ni ok dagi e ot wach ni dago be thim wach ni ok wach ni ok abi timo gana dhi go fashion moro amora wach ni abiro rwakora ni magala adwa licho wach ni johana ne ber e licho gik moko nolicho rwakne nuliche ma kinene tiwacho ni ah, ng'ani ok ng'ani ok asud kata e mbelene ne amilora ng'ani ochiwore ne nyasaye piene morwako johana ochamo gimiluongo ni dayat ma pok ji ochamo m- mana dede kaachiel koda mor kich kich ni be nothodho kende maonge gadgets mag kich ma, ni mane mochamo to koda ng'owa gi dede dede bende nothagowa kaka magi bende chiemb johana jabatiso kendo nochamo gi manumu ro ro ro otemo liche mondo ji one teko kaachiel koda nyalo gi gik mabiro e piny ruoth mabiro to kendo kochako yale to wacho ni beung'eyo ng'ama yalo kuome ng'ama luongo ni ng'at beung'eye ukiaye jalo ong'ama lich en obiro biro biro batiso gi mach to pok none batiso mar mach kane owinjo winja ni mach kane giwinjo winja ni mach nie midwa batisgo ji to mano batiso aina gani to be ung'e en gi wuoche ma kata tond wuoche nene an ok anyal lonyo ng'ano ng'ama lich johana oloso pap ma ma jayanda ywage maber ber johana noloso pap ka yesu noloso johana noloso pap noloso haleluya duong' odog ne yesu kristo to kata kamano yesu wacho ni ne ok winje Mm, to chode kaachiel koda jopiny to noyie kode dabal kawuono joma oluoro wach nyasaye kata josiasa moluoro wach nyasaye mok dhi e kanisa inyalo nongo kata kijatich nyasaye idhi kata e ofise inyalo nongo komiyi sadaka Hmm? to jomong'eyo mapakore ni joka ruothgi gin joyalo tetete mago jokwecho joyalo tetete mago jocham jogirene jochod mondi ji joyalo tetete mago joma eh, chamo mondo girene eh, chamo pes yuthi kiye gi mondo liete joma ketho nying joyalo moloyo joma ketho nying joyalo moloyo gin joyie joma wacho ni jo od yie japiny oluoro ng'at ma obiro gi dongo waneno gi kata kodhi ofisa janabi donjo lemna lemna lemna lemna inwang'o kotimore koro in kata iwacho ni otimore atima to otimore e nyim nyasaye miting'o to jok ma mane kwanore ni joka ruoth ma joka ruoth ming'eyi sitwede ming'eyi pinga opingo pangles gin gipingo gimoro amora opingo nyaka komiti mokete e kanisa ne be opingo weche to winjo to motimo to nok kabisa kanisa be ok odhiye to ni en e chairman mar development be ndalo ma oyudo contact be ok nene kanisa oyie dhi oyie dhi e ba ni kanye modhi rome gi joma dhi sign ne contract to kanisa to ok odhi choko ok odhi achiel mar apar ok ogol to injili to odwaro kendo en gi rula kendo ong'e joyalo mabeyo gi joyalo maricho iwinja O- owinjo to ok otim ochalo wuoyi cha otamore tiye puoth wuon motere mondo tiye duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odog ni yesu kristo ma iluongo ni janazareth iwinja koro iwinjo We mondo anyisi, winjo wach ber muma wacho olo boche ime to ng'ama owinjo to ok otimo ong'anjo en kod tim juok mano gima mm, samuel kono ng'at miluongo ni saulo adwa ni ing'e ni when you fail to act upon the very words moseyalni itimo nono kendo landi en kenya manono nikech gik mitimogo mana magi mano weche ni ok gin weche mag nyasaye to weche mag nyasaye to gimiwinjo nyaka itim to be wach nyasaye onge miwacho wacha ni oweyi kamano ni koro ni koro dhi amwa hapana mano e ber nyasaye ni nyasaye kochiwo wachne tochiwo wachne monyisi nyaka method midhi timego gi kaka idhi time Mm? ka bur oloyi kokoni ni jaricho nie e jaricho yie ni jaricho nie koro so what ki jaricho to nyaka iol iol nang'o ol na jaricho awinjo ka jomoko pingo ni en kama nondikie muma ni ni yeso war chunya jaricho ni ok noyudo mago weche mara ogolo mago weche mara ogolo ok igorigo mm? chunye miwaro emomiyo wawacho ni war chunye jaricho koro kata ka in ineno niya ni ulaula ni yesu en ruoth oruoth nade ka ok obedo jawar tiende warruok mano mimna example warruok nyaka wari gi ruoth to ruodhno oting'o teko mar nyasaye mamiyo ng'ato chope warruok duong' odog ni yesu kristo ruoth haleluya koro kiwinjo to kitim koro nyasaye kamiyo ng'ato method iwinjo mana e thim kucho koro giniya ka unu winji ka unu dok jowinjo maber ma unu winj wechena ma utimgi ma ulu chikena kaka dwaro to an nyasaye abiro kawo kora kora mabiro kawo e e abiro chungo matho katin ok nobedie abiro chungo ich makirore ok nobedie abiro chungo tuoche malandore dieru ok nobedie abiro gwedho piu kod chiembu abiro gwedho piu kod chiembu omiyo pi mane joka modho e thim kata obedo ni ne en pi manopong' gi tong ogwal pi ma ma galagala miwuoro ni ositrungi koso en nyuka muna koso en busa to kata kamano dendgi ne ngima muma wacho ni nogologi gi fedha gi dhahabu to dendgi kanyo ne gijing to loko machielo wacho niya e dendgi kanyo ne gi ngima ne gionge gi tuo nikech nyasaye nobedo ne gi nyasaye nang'o ka giwinjo kendo gitimo winjo kendo itimo chopi e changa winjo kendo itimo chopi e mwandu winjo kendo itimo chopi e dak maber winjo kendo it- haleluya donge ondiki e muma ondiki nang'o ondiki e ma- e- e- e- isaya isaya achiel chakre matindo apar gaboro gi apar gochiko wacho niya biuru duto un duto mojony kendo mogangore mapek namiu yweyo kata obedo No, mano ok owacho kamano. Uh, I'm sorry. Owacho niya, biuru mondo waporuru wach kaachiel. Yes. Kata richo ukwar karemo, nami obedo matar kaka pa, pamba kata kaka pe. Abiro uh, yes, yala lugha. Tapargo chiko wacho niya, ni to ka udagi, ka udagi Eh? ni ka uyie sore ka uyie to unucham gik mabeyo mag piny to ka udagi ligangla nutieku ok ni ligangla ni ji biro beto udi kak kak kak kak kak apana sama iwinjo to kitimo ligangla mar tuo in ema donjo kuomi sama tuo chadho ji e kor gweng' eh, ma ji diewore in miwinjo ni dier kidwa ng'eyo joma ok ogwedhigo joma ok winji kendo timogo gin ma tuo moro amora modak manyien ma kor gweng' kaje dalagi ma gino chakore dala uritede ni yo mane ma mitoka to ok donjie to kiang'ok to ok donjie to kaka kar tuoche ka mineme machamo ji ni pod uyudore e gweng'u haleluya joneko pod a e pidhuno haleluya jodhier pod a e kanyo gweng'u kanye ma iyude the best watchman onge jadigri jogudu onge gweng'u kanyo kata ing'i ma wang'i giki kama got ogike miwa ni piny ogike e polo onge nang'o nikech ji odagi giwinjo weche mag nyasaye kanyo to gidagi ne kanisa mikalo kidhi e dalau cha kaka chalo hmm, kata jatelo Ng'iyo jatelo malich oringo gi gari malich to kanisa mokalo kodhi e tok dalagi. Kanisa marach to ong'e maler ni muma to wacho. Kendo samoro kanisa ne mano goni arambe kane odhi e sikul Nairobi University. Nogoni arambe ndalo mane odhi eh, kata kane odhi St. Mary's yala kata kane odhi Shada kata kane odhi sikul bande. To wang'e koro teko chayo. Ok uwinj weche Nyasaye. Kawuono godhiambo Mm, ka chieng' omi wang'e abiro lero ni wach mondo iwinji ni winjo kendo timo ema chopo ng'at inyathi manade Mm, in inyathi nyasaye kata dichuo kata iwuoyi kata idhako sani inyathi nyasaye awuoyo kodi kaka nyathi nyasaye winji kendo itim we choro gik moko gi umi ichalo ng'ama janyawo ma wacho ni kiny nadok ka atieki to kendo ka kiny ochako biro nadok ka atieki puodho to dhi gi buya to nyasaye to osemiyi teko osenyisi kaka onegore itim gik moko duto bedo mabeyo ne joma oluoro jehova kendo nyasaye miye go jodhoodwa timogo gigo iwinjo jothurwa ahinya ahinya jodhoodwa jodhoodwa jodhoot maricho kabisa giricho e yo mane an achiel kuomgi giricho e yo mane ni weche madhi korka nyasaye to giywaye nyaori giywaye chien giywayo gogini to weche moko madhi korka piny kendo madhi ka juoga to ok gi- gimonde kata gotieno kata obed ng'at malich man gi sut manya ong'iewo ma italian design iyude koting'o sude no odhigo ka juoga to ajuoga no to onge kata lake lake nong'adore ong'adore chalo ng'ama nochamo nguru maliet weche ne galagala weche ne galagala keti e urindi moro marach molil eh, ki- ki- king'ade isare isare isare isare winji kendo itim mm, winjo winjo kendo itimo ema miyo ng'ato bedo uh, ng'at nyasaye duong' odagne odogne yesu kristo ma ja nazareth apako nyasaye no kuom gik moko duto motimo yes mm? ni winjo ni iyudo ka jomoko orem gi winjo kata ka en dhako mm? weche mowinjo O- oyie winjo weche salun koketo wiye bam dhako moro okaka wiye to okete akete kind dhako cha nyaka seche aboro eight good hours ka wiye ni olok wiye koni kind dha- e- e- e- em dhako wadgi koni weche ma dhako cha miye ite ka muya mawuok e piny ka mano to ok rachne to kanisa to bede kong'iyo sa bang' 45 minutes ni ool ni en koro dhi to weche mowinjo salun to richo mm? nikech oko oko jawinjo kendo ok odwa tim weche to ng'e adieri oyie ketho sane salun dhie salun ok rach to nyasaye timi ang'o yes nikech niwinjo niya an kidwaro jasalun kodi maler niya kidwaro mondo asuki maber miya appointment

otore wang'e dongore wang'e ba alore wang'e gine koro kata wuonde gi gaset nosomo to kugi kor ka nyasaye kugi kor ka nyasaye to kata kiyudo mana rolas rolas okawo rolas okete wiye oyie wuothogo kata e taon mondo koro ne ni en gi klas en en gi klas e yore rola mowuothogo yore mano to ber to lakini mar nyasaye adi miwinjo titimo mag nyasaye tadi mm? ka, eh, ka, ka jomachiel nyasaye owacho ni gima iyude juma achiel igol moro mondo imiye to ikawo magi mag piny mar osiptal imiyo jo nift mar saloon imiyo jo saloon to mari to ok emomiyo ang' nidonji e thieth miwinjo mani e in kendo dhi yang'i kama iyang'e ji gi elufu prariyo in idwaro elufu mia achiel kuomi kama iyang'e ji gi elufu elufu apar gabich in idwaro elufu milion kuomi nang'o nikech nitiere ng'a mimiyo taet cha mimiyo taet miluongo ni nif card cha itamori winjo mar nyasaye mawacho niya ka unuwinji kendo unutim to nagol tuoche e dieru kaeto idhi kuom jok ma miyo ji tuo kaeto ni jogo mondo odhi othiedhi bil biro romi akoni gadieri kendo awacho ni nono mano to kadware sadaka mano to awacho ni nono bil biro romi makata idhi mna india miwach ni in ichalo dher kenya mit un iyango u nairobi tieni in ithiedhi nairobi in ok thiedhi kisumo in ikalo thieth migori ikalo thieth osiaya ibiro eh, kendo iwacho ni in- in osipitandi in in ng'ama lich ma ka tuo to ithiedhi india osiptal gin gima ipakruogo kata kithiedhi nairobi osiptal gima ipakruogo kar tho kar denja kama tho otame ji ma nyaka mochari nie bathe kanyo kaboni gipakrie ka yesu ka janasaretho sana ruodh kwe ma kiwinjo wach to wachno iwacho ni natim dwachi nyasaye kata ka dong' nono to natim dwachi gima iwacho to natim nyasaye atim nang'o Mm, mit idonje e gima nyasaye wacho kik ichal kod wuoyini ma yesu ema wuoyo jowadwa winjie kendo awuoro wach nyasaye Mm, wadok ni kanyo matin niya owacho niya johana ka nobiro ochode noyie kuome oh, halot oh, ha, an halot is a ho en ok en ochota chota ochota chota iluongo na prostitute to kiwinjo ni halot halot and ho are the same thing mago jomung'o no oodho ní odò odò ẹnu hallelujah jọwa nínú oyè gik ma Johana ne wacho to kod jopiny josolosuru noyie kuom gik mane Johana ne wacho manoyie manoyie moluwo bang' Johana to joka ruoth ne owang'o i Johana ma Johana kodo ni hele to ubiro ka dwar pakoruna ni nyikwa Ibrahim nowacho ni mano nyalo yieka Eh, kama koro agikeni adwaro ng'ato ka ng'ato ni kipo ni lokori to dhi kelo olembe mag lokruok kanye mane oluongi olembe mag lokruok mondo okel sada sada sada sada ni i need to see the fruits of repentance right away don't come here bragging with the name of abraham nowacho ni nyasaye nyalo loko kitegi momi mondo obed nyikwa ibrahim kik utu koda kubiro na gi weche moko mag ng'anyo gi weche mag mino wach mag jioni ojis mag babbling ma paulo nodhi okwero timotheo ni weri gi weche mag histori manono ma mon motima gi jo-yahudi goyo nyaka nene weche moko miluongo ni halfa olela ni koro nende apuoyo gogila ni kendo dhi wuoth weche moko histori moko manono mage mage mino kawuono apako nyasach nyiseche mm? we ne lemo kendo itimo winjo kendo itimo winjo kendo itimo jomoko kodhi kata lamo giri okei okay. ni to odhi olamo ni mondo otim to gima odhi timo be ng'eyo ni mondo odhi obar din ng'ato odhi lamo gi riyo kech ni mondo memba mon- mondo odhi oyudie memba moko machwe manyalo support e injili ni mano be gima tero ng'ato gi lamo gi riyo kech mondo ol- a- tafadhali mondo odhi olam mondo nyasaye oti owar joge ni ogol joge ne mach en odwaro jo Satan, the devil is a liar. The devil is a liar. One one gi chiembwa. man kuomi mi Nyasaye okado to kidagi Nyasaye ni chiemb ma Nyasaye omiyowa kuomi ni ok idwa miyowa to Nyasaye to osewuoyo ni mondo ichiw kendo chiwo ni nobi kuomwa waketo wang'wa wang'i ibiro chulo bil madongo dongo kata ok ichule Kenya ka ibiro dhi chule India ibiro dhi chule Amerika ibiro dhi chule Europe in gi cases madongo in gi cases madongo un dhawo ma kudhawo e odu to en dhawo mar mar pala dhawo ma kudhawo e odu to en ma dhawo mar divorce divorce divorce divorce divorce pok udhawo e dhawo moro miluongo ni a sore sore sore sore hmm? nikech nitie udi moko ka make ji dhawe to uh, thim mar dhaw iwinjo mane sore am sore honey am sore baby am sore honey to maru cha en en ka en dhaw to en dhaw miwinjo mi divorce divorce divorce divorce separation separation i don't want to see you i don't want to see you. i can kill you don't know me ikiaya udi jui ikia ng'ama isenyuolo go nyithindo nyaka bachal kodi ma wingi opawre chalo paw ndege pod ikono ni kiai be wi konyi adieri tieni gik ma nyasaye wacho e muma ema ok iwinji gik ma nyasaye wacho mondo iwinji e muma ma ok iwinji kawuono an kodi tiel apar gachiel kendo ne mpira to jakalo e gol be iwinjo gik ma nyasaye wacho titimo hmm? Atieko kawacho niya, jothurwa, ang'o miwinjo? Nikech nitie jomoko ma ok tim gik ma Nyasaye wacho. Kata lamo gi yo kech osiko chora chora mbele. Osiko chora chora mbele. E, e, joma manyien, wa, wa kuonga pima ne alsa sida ndi kaka dhi. Joma manyien, abi odhi lamo gi yo kech. Wa pima ne chunya kaka dhi. An gi wuodhe moko ka. Joma manyien, joma manyien, joma manyien, joma manyien, joma manyien. Haya, e, joma manyien, e, dwe manyien. Abro dabo ne Nyasaye. Abro dabo ne Nyasaye chiel mar apar. Abro dabo. Joma manyien, joma in gi spirit spirit ni iluongo niya procrastination yes ijachor gik moko mbele in gi postponement degree ichoro gik moko mbele gi jachien emi tiyone to ng'ama tiyone nyasaye en kata koth chwe to kowache na postpone lemo ni kiny adhi alam lamo ma kawuono ne adhi adabo mano mana mari mano ideology miyago ka jachien okia kode nyasaye nyasaye kech nyasaye to wacho niya kas gi risit mm? ka nyasaye owacho ni kawuono otieno ni donj e lamo donja donja e lamo weri gi wach ka alsas nitie ng'ama nochweyo fibers magi kanyo nochweyo noketo layers noketo layers gik mineno be chandi ni ki alsas ok inyal lemo go ni pressure ni be dhi gi sikari kia sikari dhi malo sikari dhi mwalo nitie ng'ama nyalo kontrole iluonge ni yesu jaler ka unuwinji kendo utim be winja watie ka wacho niya winjo mano wuon mwandu winjo gi timo yes winjo gi timo wuon mwandu winjo gi timo yes mano wuon chang winjo gi timo nikech gigo nigi results te nang'o kiwinjo ni nyasaye kochiwne to gwedho Kichiwo nyaka ogwedhi. To ka ok ichiwo ni ibedo in ina ina ina ichalo ng'ama uh, in gi wishful thinking, wishful thinking. Mm? Uh, I wish I'm a pilot, I would have done this. Ne kia otimore nade? Mago kinyal winjo kendo timo mane makelo kwe e ot.

eh? okawo kata kane en adek to oketo siro moko ang'wen e wiye eh? kae to tugoro golo hey, eh? 30000 ogolo siro odong' 3000 ochako ogolo siro 300 from to mane ma nyasaye nowuoyo kode nyasaye nokwedo ogol 30000 sano sano sano sano odwoko siro go chien eh? kaka idwoko zero go chien e kaka ime zero zero ema medore account ni ok medore wi namba to medore account ni mag ka oko gimiwacho kata kawuono kane iwacho ni wang'ni tadwa oro ne mamawa siling elufu piero ariyo kik idilit zero machielo mondo odog elufu ariyo tim atima gima nyasaye nowacho ni cha winjo gi timo be obedience to the cause nikech mane ma yie donjogo yie ok ti gi ng'ama ok winj gima otimo nikech yie gima miyo yie bedo yie en ni iwinjo tetimo nikech yie wacho niya haleluya Pa- eh, eh, jakobo wacho ni ni jomoko pakore ni gin gi yie gipakore gi yie Eh, gikela ne timwa gikela ne tim ate yabiro gi tim nikech yie maonge tim to timo nade kufa yeye yie maonge timo tho en kata kata koro iyale ni in gi yie maduong' kaka kaka mount everest in gi yie maduong' an an gi yie maduong' yie malich ere ere nyisa ne to yie man gi tim man gi tim mokomie kodhi matin mo kodhi matin mi mar timnino e mondo ikom to ibiro neno gima nyasaye biro timoni odhiambo sani ok abi ketora nalamo ni lamo mo malich takoni niya tim gima nyasaye owacho ni mondo itim do it chul haleluya ka wawacho ni chiw sadaka chiw puothe moko nitie maricho mamine mikome go ok bi kodonjo ng'ato kaka an kimiya sadaka ni do- is automatic ineno anena ni ah gini to dhi- dhi dhi nyak dhi nyak in bende kaka aseneni wach kamiyi taneno ni gino tisekawo nikech ipogori gi jomoko be momiyo ing'iya di in joka di iseringia to nikech in gi winjo maber kendo in puodho maber akomo wachni kuomi in be kom wach kuoma duong' odong ne yesu kristo be winjo kanyo winj kanyo maler winj kendo tim walem apaki nyasach ibrahim nyasach isaka nyasach jakobo nyasach okinyi kamara Duong' odog ni godhiambo sani kuom bedo Nyasaye. Erokamano kuom yawo pachwa kendo miyo wawinjo malach ne wawinji kendo watim. Nyasaye jiw chunya mondo wach ka wach mawinjo mamari tatim. Atim kata tek mondo atim kora to nikech in kori luoro gowi in ang'e ni katimo mara kata timo matin Jehova ibiro kawe ibiro tere spidi mabor ibiro miyo wang'a biro rieny kendo ji biro luoro wachni man kuoma Gibiro luoro wachni mana kuomgi nikech gitimo dwachi. Apako nyingi ma nyaka chieng' gi weche te. Duong' odog ni kuom jowinjo ka jowinjo ng'ato ang'ata mane winjo wachne kamoro amora mane entie Nyasaye kata wa nyandwat kata wa ugwe kata wa milambo nyaka masawa. Jehova igwedhgi. Duong' odog ni kuom sani e nying Yesu Kristo ma Ruodhwa. Amen and amen. Nyasaye ogwedh Hu, ogwedh jowinjo duto. Kendo waromi e sama chielo, adwaro mondo ane timni godhiambo sani. Mondo Nyasaye omed gwedhi. Amen.